Essalawmaleýkum hormatly agzalar! Biziň bu gezekki temamyz Hökman däl, men ýöne synlap görjek. Awtory Garri Fridman. Birinji bölüm. Söwda nokadyna girmezinden öň umumy taýýarlyk. Müşderiniň satyn almajagy elmydama satyja baglydyr. Eger-de müşderi üçin satyjy özüni gowy alyp barsa, Ýagny, göwnüne ýarasa, ol ýene şol bir ýerden satyn almasyny dowam eder. Eger-de beýle bolmadyk ýagdaýda müşderiniň dolanyp gelmezligi mümkindir. Müşderini özüne çekmek üçin on ýedi mümkinçiligi, ýagny görnüşleri bardyr. Birinji, her bir gelen müşderini kanagatlandyryň. Ýagny, eger-de alyjy siziň harydyňyzy satyn alman geçip gitse, onda pikirleniň. Näme üçin alyjy siz bilen hyzmatda bolmadygyny, her bir ýalňyşlygy gaýtalap duranyňdan, ol ýalňyşlygy düzedeniň aňsatdyr. Ikinji, maşgala durmuşyňyzy, ýagny öz edýän käriňizden başga işleri işden gaýry goýuň. Müşderi sizden her gün täzelige garaşýandyr. Elmydama meseleleriňize garamazdan müşderileriňize ýylgyryň. Üçünji, söwda nokadynda hiç haçan bir-birleriňiz bilen ünsüňizi bermezlige çalşyň. Sebäbi, haçanda müşderi üçin siziň harydyňyzy almak möhüm wagty, onda eýýäm siziň söwda işiňizden gürrüňiz has wajypdygyny düşüner. Dördünji, her bir müşderi üçin täzelik ýa-da gyzyklanma dörediň. Her bir müşderä salam bermelidir. Eger-de siz işli bolan ýagdaýyňyzda hem ol müşderi siziň üns bereniňizi bilmelidir. Bäşinji, hiç haçan müşderä ýaşyna görä-de, geýnişine görä-de kiçi baha bermäň. Daş görnüşi adamy aldap bilýändir. Altynjy, müşderä howlukmaç ýagdaýda haryt hödürlemäň ýa-da tanşlyk açmak üçin adyny soramaň. Ilki bilen müşderi bilen araňyzda ynam dörediň, soňra özüňizi tanyşdyryp bilersiňiz. Ýedinji, empatiýa, duýgy ýagdaýlaryna düşüp jogap bermek. Müşderi üçin siziň harytlaryňyz has gymmat bolup biler ýa-da isläp alyp bilmejek ýagdaýlar döräp biler. Elmydama müşderä düşüneniňizi hem bildiriň. Sekizinji, müşderileriň sözlerini däl-de, pikirlerini diňläň. Eger-de siz müşderiniň näme almakçydygy bilen wagtyňyz, ol haryt bilen tanyşdyryň we özüne çekiň. Dokuzynjy, müşderi öz pikirlerini beýan etdirmek üçin sözleri ulanyň. Ýagny, bu ýagdaýda her hili müşderi size gelip biler. Harydyňyzyň gurluşyny ýa-da atlaryny bilmän biler. Şonuň üçin her bir müşderi üçin düşünjek sözlerini ulanyň. Onunjy, müşderiniň pikiri elmydama dogrudyr. Müşderini elmydama dogry hasaplaň, ýalňyşyny bildirmäň. Diňe müşderi bilen razylaşyň we işiňizi dowam ediň. On birinji, Hiç haçan müşderiniň aralarynyň gürrüňlerini bölmäň. Eger-de siz gürrüňlerini soňuna çenli diňleseňiz, müşderiler bilen araňyzda gyzyklanma we höwes döräp başlar. Haçanda müşderi geplemän dursa, her dürli meseleler ýüze çykyp biler. On ikinji, Gepleşik ikitaraplaýyn bolmaly. Ýagny, siz harytlaryňyzy hödürlän ýagdaýyňyzda, her dürli ýagdaýda müşderiniň pikirini dargadyp bilersiňiz. Ýagny, Bir zat düşündirip yzyndan jogap alyp bilmeýän ýagdaýlar dörär. Şonda wagt ýitirmän müşderä satyn aljagyny ýa-da harydy taýýarlamagyny soraň. Bu ýagdaýda müşderi pikirlerini beýan edip gürläp başlar. On üçünji. Müşderi elmydama sizi öz işiňizde ussat görmelidir. Söwda merkezi, dükanyňyz arassa, ykjam, oňaýly bolmalydyr we satyjylar arassa eşikli, özüne çekiji bolmalydyr. On dördünji. Düzgün-tertibi saklaň. Dürli görnüşli harytlaryň atlaryny, maglumatlaryny, bahalaryny düzgün içinde saklamalydyr. On bäşinji. Ynam bilen ýapyşmagyň açary. Her gün ýalňyşyňyzyň üstünde işläň we özüňize täze ylym alyň, ýalňyşyňyzdan sapak alyň. On altynjy. Harydyňyzy höwes bilen, yhlas bilen, ruhubelentlik bilen satyň. On ýedinji. Tansy aýdyp duran aýdymda tans ediň. Hakyky söwdagär her bir müşderä bir şekilde garamaz, hersine birhili garar. Ikinji bölüm. Satyn almaga başlamak. Haçanda müşderi gelen ýagdaýynda ilki bilen size näme gerekdi, kömek edip bilerinmi sözlerini ulansaňyz, ýok, men ýöne syn edýärin diýen sözleri eşidersiňiz. Şonuň üçin siziň müşderä sözleriňiziň, soraglaryňyzyň onuň gyzyklanýan harydyňyz bilen baglanyşykly bolmalydyr. Meselem, eger-de siz müşderiniň ýanyna baranyňyzda, eliňizde islendik bir haryt bolsun. Goý, müşderi sizi işli hasaplasyn we baryp ilki bilen salam beriň we bäş ädimden soňra dolanyp müşderä ýüzleniň. Size sorag berip bilerinmi? Elbetde. Siziň egniňizdäki köýnekdäki şekil size-de ýaraýarmy? Ýa-da, müşderi ulagly gelen bolsa, Ulagy hakynda sorap bilersiňiz. Meselem, könemi ýa täze, nähili taslamalarynyň bardygyny biliň. Mundan soňra soraň, bu supermarkede nädip we näme sebäpden gelendigini bu ýerde. Eýýäm müşderi keşbe girip haryt bilen bolup başlar we şonda ýene-de menýuny synlaýaryn diýen jogaby alarsyňyz. Bu ýagdaýda ilki bilen müşderini saklamaga synanyşyň. Meselem, Maňa-da seretmek, synlamak ýaraýar diýen gürrüňler bilen dowam edip bilersiňiz we siz ýene-de müşderiniň özüne sorag beriň, A siz nämä seredýärsiňiz? Haýsy harytlary görmäni halaýarsyňyz? A eger-de siz üçünji gezek hem Men ýöne synlaýaryn sözüni eşitseňiz, onda oýun edip degişmek ýagdaýyny ulanyň. Ýagny gyzyklanmaň bardygyny, islendik bir harydy görkezip degişip saklap bilersiňiz. Näçe köp müşderi bilen gepleşseňiz, şonça-da müşderi siz bilen ýönekeý adam bilen baglanyşykly saýar. Üçünji bölüm, zerurlygy, gerekliligi aýdyňlaşdyrma. Näme üçin müşderi şol harydy saýlap almak isleýär? Ony öz mümkinçilik bilen öwreniň. Muny öwrenip siz Her müşderiniň her satyn aljak harydynyň hem gurluşyny has-da giňden öwrenersiňiz. Meselem, eger-de müşderi üçin gymmat penjek gerek bolsa, a siz bolsa arzany hödürleseňiz, ol mümkin boldugyça öz harydyndan däner, ýa-da başga bir müşderi arzan penjegi islemegi mümkin. Syýahat etmek üçin Şonuň üçin her müşderi haýsy harydy almak isleýär, şol haryt hakynda öwreniň. Näme üçin gerekdigini, haýsy wagt üçin aljakdygyny, hawa ýa-da ýok diýip jogap berjek soraglary bermäň we açyk soraglary beriň. Sorag şekilinde kim, näme, nire, haçan, nähili, näme üçin diýen sözleri ulanyň. Meselem, siz kim üçin aljak bolýarsyňyz bu harydy? Size bu haryt ýaraýarmy? Size bu harydyň haýsy hili ýaraýar? Näme üçin siz bu harydy almak isleýärsiňiz? Bu hakda hem kitaplardan okap hem öwrenip bilersiňiz. Hiç haçan müşderiden haryt üçin näçe pul harjajakdygyny soramaň. Bu hem siziň öz satyjylyk işligiňizi pes edip biler. Meselem, Bir aýal maşgala öz ýoldaşyna sowgat almak islese, meselem, sagat. Siz oňa ilki bilen haýsy, nähili harydy almak isleýänini soraň we gyzyklanyň. Sebäbi sowgat diýlende eýýäm gymmat zatlardan başlamak has dogrudyr. Hatda sizde ol gymmat haryt ýok bolan ýagdaýynda, onda başga bir hili haryt hödürläň. Ýa-da bu gezek bize siziň diýýän harydyňyz getirilmedi, ýöne siz kanagatlandyrjak başga bir Harydymyz hem bar diýen sözler bilen kanagatlandyryp bilersiňiz we bu harydy hödürlän ýagdaýyňyzda onuň öňki diýen harydyndan erbet hili bolmaly däldir, ýokary hilli bolmaly. Dördünji bölüm, Görkezmek, hödürlemek. Görkezmek, hödürlemek, haçanda siz müşderiniň şol harydy saýlanyny bileniňizden soň döreýändir. Siz hökman suratda harydyň ýagdaýy bilen bahasyny tapawutlandyrmalysyňyz. Ýagny harydyň bahasy belki müşderini gyzyklandyrýan däldir. A hili, ýagdaýy, meselem, aýakgabyň bahasy üç ýüz dollar bolup we müşderi ony gymmat görse siz hökman suratda oňa bu harydyň hili hakynda, ýagny ýokary hilidigini ýa-da belli-belli adamlar bu aýakgaby geýýär diýip bilersiňiz. Harydyň gowy hillerini satyljak harydyň möhümligini Näçe köp bilseňiz gowudyr. Harydy tanyşdyrmak bilen müşderini özüne çekip bilersiňiz. Haçanda müşderä harydyň hilini, ýagdaýyny düşündirmek derejesini ýokarlandyrsaňyz, onda müşderi üçin baha gymmatlygy oňa görünmez. Şonuň üçin her bir harydy hödürläňizde ol haryt. Hatda million dollar durýar diýip göz öňüne getirip hödürläň. Hödürlemek diýlende, ilki bilen ol harydyň häsiýetlendirmesini, üstünligini, durmuşda gerekliligini görkeziň. Häsiýetlendirme bu harydyň nämelerden edilendigidir, ýagny Düzümi, nirä döndürilen, reňki, hili, ölçegi we şuňa meňzeşler. Siz müşderi üçin sorag düzen ýagdaýyňyzda müşderiden dogry we dürs, ýagny kanagatlandyrýan jogaplary berjek soraglary düzüň. Her bir haryt üçin onuň häsiýetlendirmesini taýýarlaň. Meselem, bir harydyň bahasyna gymmatlylygyna garamazdan, onuň hil ýagdaýynyň ýokarydygyny düşündiriň. Meselem, bir telefon ýedi ýüz dollar bolsa, we ölçegi ulurak bolsa ekranyň ýokary hilidigini düşündirip bilersiňiz, a beýleki telefon bolsa bäş ýüz dollar. Bolsa ol telefonyň energiýasyny uzak saklaýandygyny görkeziň we şuňa meňzeşler. Müşderiler haçanda haryt üçin siziň öz pikiriňizi bilmek isleseler, oňa hili pes harytlary hem görkeziň we soňra müşderi size ynanyp biler. Meselem bir köýnegi müşderä beriň-de, soňra bolsa bu köýnegiň oňa gelişmedigini aýdyň. Müşderileriň içinde tanyşlaryňyz hem bolup biler. Sebäbi dostlaryňyz eger-de siziň söwdagärdigiňizi bilse, derrew siz hemme harytlary gowy bilýänsiňiz diýen düşünje gelýär akyllaryna. Siziň etmeli zadyňyz ilki bilen haryt hakynda doly öwrenmeli we satyny satyn alyjyny kanagatlandyrmalydyr, begendirmekdir. Müşderiler özüňize çekmek üçin indiki sözleri dogry şekilde ulanyp bilersiňiz. Bu sözlerden hem sözlem düzülip, ol sözlemler hem size söwda işiňize kömek etmelidir. Meselem, siz, Siz bu harydy almak bilen özüňize täze açyş döredersiňiz. Pul, Siz köp pul gazanyp bilersiňiz. Saglyk, Berkitmek, Bu haryt bilen siz saglygyňyzy berkidip bilersiňiz. Möhlet, Biziň dükanymyz hemme harytlaryna möhlet berýändir we şuňa meňzeşler. Bäşinji bölüm, Barlag, Synag edip işi gutarma. Müşderi haryt üçin nähili şekilde töleg etmegini soramazyndan öň, oňa haýsydyr bolsa bir goşmaça haryty hödürläň. Haryty hödürlemek bilen, haryt hakynda, ýagny haryt onuňky diýip hasaplaň. Harytdan tä ýüz dönderýänçä, harydy hödürlemegiňizi dowam ediň. Meselem, müşderi tennis üçin raketa satyn alýar, a siz oňa daş hödürläp bilersiňiz. Soňra bolsa oňa tennis oýnamak üçin köýnek hödürläp bilersiňiz. Eger-de ol razy bolsa, oňa topuny hem hödürläň we şuňa meňzeşler. Altynjy bölüm Närazylyk dörände näme etmeli? Adatça närazylyk harydyň bahasy bilen baglylykda dörýär. Üç hili ýagdaýlar bolýar. Birinji, müşderi bahasyndan razy ýa-da müşderi bahasyndan razy, emma harydyň hili bilen razy däl. Üçünji we bahasyndan razy bolman bilýär. Eger-de siz bir harydy hödürlän ýagdaýyňyzda Müşderiden soraň, haryt göwnünden turdumy, turmadymy? Eger-de razy bolsa, oňa örän şatdygyňyzy aýdyň we soňra müşderä esasy zady, ýagny harydyň gowy taraplary hakynda gürrüň bermän ýatdan çykaranyňyzy aýdyň. Müşderiniň harydyndan razy bolup gider ýaly ediň. Käwagt müşderi haryt hakynda köp zady bilmän gidýär we şübhedöräp başlaýar. Bu haryt gowumyka, erbetmikä, uzaga gidermikä, gitmezmikä we şuňa meňzeşler. Käwagt müşderiler bahasyndan razy, emma harydyň hilinden närazy bolýar. Eger-de müşderi bir harydy alsa, meselem, PlayStation bahasyndan razy, emma PlayStation futbol oýnunyň täze görnüşlerini oýnap bolmaýanyny aýdýar Şonda siz müşderä PlayStation-yň beýleki gowy taraplaryny aýdyň we düşünýänligiňizi bildiriň, kem tarap hakynda. Eger-de müşderi üçin puly, ýagny bahasy gyzyklandyrýan bolsa, müşderiden soraň, A siz näçe mukdarda pul harjamak isleýäňiz? Eger-de müşderi bir summany aýtsa, meselem, bäş ýüz dollar. A siz şol bahadan aşakdaky, ýagny, ýa-da şoňa görä alternatiw harytlary hödürläň. ýa-da oňa kredit şekilde harydy hödürläň. Eger-de müşderi gymmadrak welosiped isleýän bolsa we saýlan bolsa, emma puly ýetmeýän bolsa, oňa derrew alternatiw bahadan harydy hödürläň. Ýa-da müşderi monjuk satyn almak isledi. Emma bahasy gymmat we pulunyň oňa ýetmeýändigini bilseňiz, her aý töleg geçip, ýagny kredit şeklini hödürlemelisiňiz we ýene ol harydyň müşderiki diýip hasaplaň. Ýedinji bölüm. Söwda etmäňizi, ýagny haryt satmagyňyzy nähili tamamlamaly? Bumy ýa-da bu hilisimi? Ýa-da. Siz näme satyn almak isleýäňiz? Bu hilisinimi ýa-da bu hilinimi? diýip müşderiden haçanda bir harydy görmäge gelse ýa-da satyn almak islese, meselem, eger-de müşderi bir köýnek satyn alan bolsa, siz bu köýnegi sowgat şekilde gaplamalymy ýa-da şeýle öz gabyna goýaýynmy diýip sorap bilersiňiz. Eger-de müşderi bir mebeli satyn almak isledi we hepdäniň bir gününe getirmegiňizi sorady, şonda siz müşderä hepdäň güni, we gün içinde haýsy wagt getirilmelidigini soraň. Eger-de müşderi razy bolsa, siz söwda işiňiziň ugruna boldy diýip hasaplap bilersiňiz. Eger-de müşderi häzir hem bir karara gelip bilmedik bolsa, siz oňa ýüzlenip bilersiňiz, Alada etmäň, men size kömek ederin. Häzir bu harydy Size sowgat şekilde gaplap bereris we soňunda, eger-de siz müşderi, ýagny tanyş müşderi bolsa, oňa bu harydy hem başga bir tanyşlaryň biri satyn alandygyny we kanagatlanandygyny aýdyň. Şunuň bilen temamyzy soňlaýarys. Eger-de bu siziň göwnüňizden turan bolsa, laýk basyp teswir galdyryp bilersiňiz. Biziň täze wideolarymyza garaşýan bolsaňyz, bize agza bolup jaňjagazy basyň. Ýene görüşýänçä, hoş sag boluň!